No pero ami ta sa bo di esnan di arabia wokey bo tin ki wak e video e video nan dje wokey ku nan ta riba velocidad nan ke sinti neki un shen nan y nan ta yisi rem e of tin di nan no ta yisi rem mes nan ta djis asa sniki ku e auto ale djaki e auto ta kuminsa kai den un scual bo tin ku tene bo mester tene Tur bo tene, bo ta chofer. Ta cosa Spanx a dale. Bo stuur wil ta grandi si eso. No, paso, mi ta hopi komi ta si idee. Wil di beurt, de beurs bo ta correndo. Ta hopi komi ta si idee. Asende, Sa di asende. ko ta bira riba bo riba Keu velocidad ta di ko ta bin, bo ten bo ten ya. Bo ten sowieso bo tin un prime video pa bo mira kinan mi ta keda Sa. si tin. Ey Boris, bo ke merchandise di Wapo? Souiso. Bo a keda kla kuné? Kon bo laga? Tene esaki, tene esaki, tene esaki. Habla mi. Bo a regel un partnership ku Su Yola kaminda tur hende ku kumpra sekanan Taña dies persent di discount. Ki bo tin ku hasi? Bo tin ku hinka e kode wapu dies riba nan página ku ta den description box. Bo taña bo paña. Aha, ya sali Anto influencer. esei, ei, anto esei ta ba yuda nos uiteindelijk pa nos traha ei kunan un design pa wapu Hopi mas mio. Maar no se coge, no, no se va que, según él, no E size, compra, e color, e size, ya no sabe ki que, tipo- ya, ya no Ey. sabe que nos clientela mester. Ey, Ok, ey. ok, ok, ok, ok, Dus, ok. atrobe, sorry pa bo usa e code di Wapu, ku ta Wapu 10, na unda? Riba su yola. Riba su yola, su Riba su website. website. Ba- Pestan ku no sa su yola, ta e, e brand conocí pa e pechi ku e. Ke cosa Ey. oribo che. E Nos mapa hay cosa pone oribo e che. code akinan of e link akinan pa bosa mira anto pa bosa hasi uso di dje. Ando kòrbo. Stay wapu. Stay wapu. Wapu dies. Primi wapu dies bestel. Alright, welcome back na Wapu Podcast, bo business educational podcast na Papiamentu i na Papiamentu di tur djadumingu. Bo podcast faborito na Papiamentu, e. Of di e bo ke wak e gewoon tu. Exacto, exacto. Djadumingu nan no stay. Djadumingu nan no stay, sa, No stay. exacto. Welcome back atrobe. Um, prome ku tur kos, cheers. Kora, si bo no ta mayor di edad, Wara trankil, si bo ta mayor di edad kiba tin ku hasi? Bebe bebe responsabel, mane no asa hasi, bebe dos tres, rustig. Tabata bo podcast rustig, tabata bo braid rustig. Prome ku nos kuminsá e episode ku a dá subscribe na bo man Rex. Si bo no subscribe, bo no siña bo mama. Sey tun bon. Bo ta aña bo, bo ta aña bo. Aha, bo ta aña bo ta subscribe. Ata bo ki bo ta hasi. Bo ke primié, primié bo. Si base esey. As het gud is, primié campanita, pero as het gud is by the time ki episodio ki sali, nos membership system ga kaba. Por dat ta YouTube mes, por dat ta Patreon, kende kal ku bo mira, subscribe na dje. Exacto, subscribe now. Si no- Ah, sa bon, si bo bai, bai, bai paga membership bo kemen. Subscribe na membership Exacto, na. sa, ey, ey. Pero boso no tin di rubo, boso no tin di rubo. Anto besides that, nos tin nos, ah, um, ya nos, a bisa nos page asina, nos, nos por yama nan page, nos page nan di, di, di Go Loud, of Playgo, Go Loud, sorry, Go Loud ku ta di Digicel. Aplikashon, aplikashon, app, app. Un app e ta. Sa, pero bo tin ku bai nos page. Riba e app pa bo tende nos. Pero anyways, Ah, bo na, por ma tende como na... na- de- den- den e app di Go Loud, tin un- nos tin un page area, así me dice, Sí, ¿verdad? sí. Ok, ok, ok. Pa bo tende nos eri gratuitomente, solamente si bo tin e app of e data, ta, bo tin e, Bo tin mester tin e data plan, data un- i un e data app plan di- tambe. un data plan di Bo sa ku user. awe, bon awe ta, sa ki dia. Anyways, um, tin Champions League tòg. Riba e app di Digicel, Sports Max, bo ta wak tur e Champions League matches nan, mati. Gratis? Gratis.

Porque bo bo tin djente ki bo sa dje kois Banks Banks den luga hopi keshi ki den we nan por drumi anta ke ta bol tu so ki bo sa dje koi hombo bo mester mi koman bisa ku kusincho we bo sa dje koi si ora mi bisa bo tin hopi keshi bo bo drumi dje laga bo tin data ku bo ta riba wifi bakue awe koi ta deskonekta ki bo sa dje koi. Bo tin ku chese keshi si bo tin hopi keshi bo tin ku chese keshi si no sesese bo tin ku chese keshi chip chip sigi.

Anto bo ta bo ta bo tin hopi amiga por con bo ta bon cu hopi hende semper bo ta bo ta bo ta duna un man den den den bo secon den hopi cos anto mi ta kere tur caminante ta mira mi ta bisami cu ey bo ta ey manera nan ta bisa den bonan ey bo ta cacho bo ta cacho anto ya mi ta kere den si bo ta den un chenda nai un hende a dunami e nomber spanky cu ta un hende muhé tambe si. Midi por ta bo ta cana spank hende pa loco.

Hopi letra cu cu nan kiss y mi no sa di djego cu nan kiss, bo comprende? Master mati. Mi ta cora un anecdota den chiki, trinta y un di december last day, nos a bin bebe aki na na Pietermaai. Cu sa gezellig, mane, mane tur aña. Si toh. Pero prome cu mi a sali cas, mi no a come mati. Koi. Ta mi awo, ta busca cuminda riba cay. Bo sa bo me druk, druk riba cay na Pietermaai. Uiteindelijk mi a haya mane un, un, un lugar chikito y ta bende hotdog. Mati, mai dies seldo pa un hot dog mati. Anto mester a hasi un rei masha largo mes. Anyways, mama ne warda dos miniti nan. Mi di ku mi brothernan, aki nan ta bira nada wak. Mi a no sigui, mi a no sigui basila un rato anto despues nos ta wak si nos paña algu. To pa mi ta top e hama ki ta grita den den hoek ey atras mi di oh e hama ki hero hero hama ki a pasa mi di kune ey brother o mi esa pasa ke buritonan aki bandanan e buritonan ta sende pero prome ku no sigui bo por splika tur hende kiko tur bo ta hasi. manera mi trabou kesenan Exacto. bon um, pa, pa p'e mi biba ta ekta di e burrito mes mi ta bibando awor aki aktuelmente prome normalmente mi ta ta bende kuminda kesenan pero dor ku mi ta kere um mi ta ta bai kaya mas tantu anto mira y bayendo kaya ku mi ta bayendo kaya mi no tin e chèns pa para adentro aki pasobra mi ta èk one man show mi mes ta mi mes ta hasi tur kos mi mes ta kushina mi mes ta Así tur cu mi mama ta yuda mi corta crop sla, mi mama ta yuda mi drecha e e e sabor riba e carni, so ya tin ora ta asina tantu cu cu mi mes por por a bin cas pa mi mes pa haci e ta dor bisa mi yu no mi ta yuda bo, anto ya e ta yuda mi kesey semper ta nami su bendicion bisa mi ey mi yu bai caya haci bo trabao bin bek atrobe nos ta sigui baya me asina e parti di ami su trahamento di saca mi dia tanto. Di ken sazon tanto? Di tanchi of di bo? E ta di mi, anto m'a pasa na mama ke men di amor di mama ku yu e ta. Alright, alright. Esei bo no ta tende regelmatig, hè? Ku a bo ta pasa e sabor na bo mama òf bo tanchi na master, mati. Sigur, sigur. Pasobra mi mama ta èk tende di kushina tambe, èigelik tambe, pasobra mi sa di dje semper e ta tra traha na plasa, e ta traha ku shishi plasa na hindenan ku konos'é, e sa ta ken e ta, es Irene ku ta traha na plasa òf Laki Rosou. Tur hende sa ke e ta un hende di hopi hende, un hende di bon kurason, un hende bon hende, anto Ya semper m'a trata pa mi keda e mesun ku kune pa boso kon ke mende pa e sinti e bon tapi a p'e hende nan tambe ku mira ku ya e la laga un malchi atras si ta esun mas prinsipal ku mi ta purba nan wanta tur dia aunke den e kaya a bostad tabata yen ko pero nos ta keda positivo pa nos por. Biba e dushi di e mama ku yu. Bo sa ku semper mi ta tin e pregunta aki in the back of my mind, mi ta mane di hunde awor manera ki ta saka of abo, paso awor aki por bisa ku ta bo so ta drai e business of ku bo mama pero abo ta primordialmente riba kaya. Mi ta puntra mi mes. Di unda e gaki ta saka tantu buritu asina? Mi ta comprende por ta bo tin, mi no sa cuantu ta cay, cuantu bo por bo hinki den. Na ki temp ta mi tinka sigur un Mas? treinta y tres, Treinta y tres, ok. treinta y cinco na Ba ahí. bende tu treinta y tres. Master, ki ta pasa despues? Mi ta bai refuel bin bek atrobe. Alright, alright. Gewoon kio na kas bin bek. Kon ku e ta bai? Um, esei ta un parti di mi mes, hopi s- e e ta secreto, esnan ku ta Alright, mirando alright. riba kai ku ta bibando e lucha ku mi ta mira e asi, anto ya mi por bisa ku bo mester tin act hopi mente di e trabaho aki, anto ya bo tin ku Am hink'e con nan den otro país cu nan keda cayente pa cu nan yega sec e hende nan ta pens'ei tin bia bo ta yami riba un hansha ta bini bo dilanti riba e vibe di bon vibe ei pero ami tin cu hink'e den otro pa bo comprende cu ey e cu nan ta cayente pero ta berdad e cu nan ta cayente pasobra nan no por fria mi tambe tin cu keda cayente pasobra mi no por fria mi mira bo ta frio mi ta yami tin cu bay jaya banda nan pasobra ya mi por keda Sally, Fe e loke mi a bin ku Neva so semper mi ta traha un kandidat ku mi ta sinti mi bon ku mi a traha e di esei ta ami paso mi no ta sali pa algu ku mi ta sinti ku no ey ba para pega stof, ba para deka yente, ba tuma bo tempu, ba laga bo mama traha, ba hasi kiko, ba bai mangu sa, te e tin e tin un gastu hopi grandi plus e energia ku bo ta bisa bo no ta bai enka tur bo tempu anto. Bo no ta bay para tambe sin smaak asie. Bo mester echt Justo. tur bo tur. Bo tin go join tu cos un den un. Con con con bo dia a dia ta situarait? Mi Esei dia, ta, esei ta echt un pregunta cu tambe mi ta tin on the back of my mind paso atrobe bo a cabe menciona cu e equi ta henter un logistics, planning, Sí. cuanto bo tin cu cumpra, cuanto bo tin cu bende, Sí. cuanto ta break even, cuanto bo tin cu saca Sí, fo, sí, kiko bro. kiko. Con con bo dia ta situarait? Nan mi dia ta situ rei tur ora bon pasobra mi ta un guy di feelings mi ta un guy di e loke mi bisa ta esey semper o nunca semper o nunca no a bai malo ta mira semper ta esey ta esey mi a bisa ku mi ta bai p'e esey ta bisa bo bo mester tin energia, energia ta un hopi grandi riba e cantidad ku bo ke traha. Na algun momentu mi dia ta bai bon semper pasobra mi ta mi tin ke den otro manera ku mi tuma tres ora mi tres ora ta tumando mi ta mi tuma tres ora den kushina mi ta kla pa mi tuma seis ora dòbel diezesei driba kaya pa mi por sali for e loke mi a para traha tres ora largu ei paso ta E ta un proseso eh, e ta un proseso di grel, e no ta un proseso manera hende ta pensa ey dentro di un weeyasa of so, no bo tin cu para grel tur e carnenan uno uno, cara capnan chiki chiki, buta e sabordenan ah, buta tur bo an burritonan, cushina bo burritonan, entonces si bo mes ta traha bo burritonan tambe que men bo ta mete tempo, ta tur e coney bo tin cu buta nan un manera cu bo ta keda, bo tin keda concentra tambe, bo tin keda esta consciente pa bo no bay asi coey pa loco, so tin ora bo ta bay, bo ta bay asi bo tin gana y gana sey. pero bo no tin cu keda pensa riba esey bo tin keda pensa cu ey mi mes tambe ta bay come e feijie cosa aki so si bo pensa ki esey cada bey cu bo mes ta bay come feijie anto plus cu bo ta haci'e tambe mi ta kere ta un bon producto pa bo bo duna hende tambe so ta esey ta ami cada bey pasobra so mi no tin e chance pa tin bia pa mi sali cor bay cumbase ca hende e momento cu mi ta traha mi ta yami ta come e burrito mes wanta pa esey cu ora mi cay bay traha mi ta sali bay come otro caminda hopi bia mes ora pasobra mi a wanta hopi riba e burrito cu Ya, mi tin cu mi no por wanta mas riba e borito, mi tin cu sali bisai hopi biaha, e yende ta bisa, e Román ta webel, e tin borito, pero no a caba, anto bo ta para akinan? Pero ya, e borito no a caba, mi no tin mas chance pa mi come ni un mas, anto mi tambe a come, mi bo, bo kier ta come borito feimenta te anochi? Mesun cos tu di e Román. Mesun cos, anto esey ta ami cu Hopi bia tin bia mi ta yami ku hende nan ta bisami ey bo ta para na un luga aki nanan bo mes ta bende burito anto bo ta kere bo ta para aki nanan but anto nan mi ta mi ta yami tin ku duna bek atrobe pasobra mi ta oí komo motivashon tambe ke beni mi no ta un simpel un guy ku ta bende burito so mi ta act mi ta mi ta duna bek si bo si bo ta act. ke duna mi e kabende e palabra bisa mi ku ey bo ta no para aki nanan dikon mi ta bisa bo ku ey nos ta un yu Kòrsou nos por uni si bo a bon hopi di mi mi blusanan tin mensahe riba tambe pa nos por uni e pueblo pa nan por komprende ku e konai ta un kos ku bo por hasi bo negoshi grandi kuné so si bo keda den chikitu pensa chikitu bo ta keda chikitu. Anto, hopi hende no sa dikon mi ta sali e kantidat grandi ei, e kantidat ta kaba, pasobra ora mi kaba mi ta sali bay suport ke mes un sèn ei mañana mi ta bisa te mi, mi ta bisa te esaki ta un djaluna di suport, un dia libra asina ei kahomi ta kuenta di kisè mi tin kende mi saku, mi ta pasa na na pandaria kinan, mi ta pasa na libanesa yanan, mi ta pasa na unda, mi ta pasa wak na kaya ei, kumpa banana seki hende nan ke keme, ni si hende no mir'e riba kaya, e hòmè riba ta mir'e, anto esei ta esun ku mi ta keda gradisí kada biaha, kada dia ku ya p'esei mi ku nan ta kaba. Mei ta sabí pasobra e e mesun hendenan ahí tin mai bin kumpra bèk sèke bo Sí, paso paso bo ta mei a nan, kumpra si sèke no nan ta paso nan, paso e por yu nan. ta bin, e famia ta bin, e primu, ey m'a mira bo kumpa konta tin biaha hopi biaha bo hende ta bisa bo no mester graba òf pa bo Manera ku bo tin un negoshi ta bon pa bo graba, pues si bo no tin negoshi bo ta hasié di kurason komo, pero ku bo tin negoshi bo ta graba sierto pida ku nan ku bo ta sinti ku bo por graba, bo ta wak e situashon ey mi por graba ta un propaganda pa e miner mes anta un propaganda pa mi tambe, mi ta graba kuma yuda e miner aki kuma para kumpa kos di kandje ma kumpa jus, ey rumannan ke anto mi ta papia ke hende nan tambe, ey rumannan ku ora bo sa tambe kumpa jus pasa kumpa jus seki hende lo ora ku bo ta keda drai nosotros riba un mundu nos ta drai.

e timeline dje koe ke men fi unda bo kuminsá den kushina anto kon bo yega na e trùk ke a pasa ku e trùk bo ta bai hulanda di kon bo lo mai òf si bo a sigui na mi e kuenta for di for di for di dia bo kuminsá kòrta kròp sla mi sa ke ke a iba bo den kushina ke a iba bo den kushina bo mama e kushina si e kushina si mi ta fui chikitu ose mi ke yama danki na florin snèk mishèl esei ta montaña bou mi semper a mi semper nos pariba e ta biba uní ku otro anto e manera ta mira mi ta un gai di bario Anto bo si bo ta di bario bo pasa den bario of bo pasa kant di na chinesnan ke semper bo ta mira mi ami ta un guy mi ta ta echt di bario ke me mi ta ta un dje esnan ku bo sa kon bo bisa ey guy ey guy montaña bou eta bo kon mane pasobra mi ta ta echt mi ta ta den e grandinan semper p'e mi ta mas chikitu anto e mener ginanan semper a ta bin na chines of a ta bin na montaña bou e ta pasa e ta para cerca mi e ta papia ku mi anto Ami un un december mi ta sinti ku mi ta tin nesesidat di sèn pasobra ya mi mama no por dunami anto mi tata tambe semper a siñami ku no tin no tin anto esei aliku el a siñami ku no tin i no por bisa mi ku no tin no tin pa bo pero bo no tin pa bo komo un dia ku ya warda e tempu yega òf bo tin ku sali bai trasi e pak sea hasi algu pa bo bo tin e loke. Bo bo ta deseai paso ya si no se como un manga el filuna pa bo caba oye mi por cumpla hin tur dia esun di tur dia e ta bo mi tin bay trape anto ese el a siña mi semper anto ya no a sali bay bus traha un december na florin snack ora mi bay traha na florin snack e meneer a siña mi hasa batata e meneer a siña mi ham hasa galiña e meneer a siña mi con pa traha cu cliente anto bra mi no ta tin ni cedula ya mi ta pianta cos di bo di diesdos aña diesun aña. Manera ki a bai ku mi na GGD ta pesei mi tin mi kar chi fe dia te dia djawe e nannan tur den GGD a konosé mi anto ora wende papia ku mi di kierna wende un hende di GGD mi ta bisa nan no e hòmber ke mi sai dje te men di ora pasanan bisa Spens i bo pidi nan mes tin dor nan tin lora mes paso nan sa ku mi ta bani asina mi ta èkt hopi punt paso ta foi chikito mi ta bai nan no foi chikito mi ta keur sin sedula sin nada mi a bai mi prome mi prome identifikashon ku mi ta tin ta keur oscar.

E promé trabou ku mi a hasi eka dje, promé ku mi drenta kushina tabata esei. Mi tabata tin gustiba tur e krioyotanan den su magazein. Trabou duro ta paga, tabata sinti doló, mi tabata sinti manera ora mi kaba mi no por bai den montaña abou mas. Montaña abou tabata mi tradishon pasobra mi ta di bario, ora mi yega mi ta tabata èk saka mi nèrvionan den bario, kore baisikal bai bin, chel, hasi fabor na tur e hendenan den bario kore bai tienda pa nan. Mi ta trata saka mi dia asina pero ta tin ora cu mi ta mira cu mi cabe traha mi muba esey mas to pa mi mira cu esey tabata kita hopi un parti di mi di e parti baha den tuma si bo wak e ta parti hopi bon anto tin e nan no ta mira e parti bon e cu trabajo ta kita hopi hopi con ta bisa cota si bo ta den por ta cu influencia malo of so por ta den e ta kita bo fooi den e caminda ey e ta balansa bo hopi bon. Si bo tin cu busca un trabou bo tin cu wak kico ta bo ofishi si bo tin cu wak kico bo por kico bo kico hende ke yuda bo cune wak ken ta clabe esei menta con gay mi ta mi ta mira mes ora ken ta clabe yuda bo ken no ta yuda bo paso mi a pasa den tur e cunay anto ya tin ora mi ta mira ke tu bay cu bo tin cu sali ca bo mes riba ba ba kuminsá yuda hombrenan den e kushina nan nan Florin Snack. Sí, Florin Snack i nan nan, di Florin Snack m'a sigui bai skol, ora mi bai skol m'a kuminsá kore stage na Van der Vaal, di Van der Vaal tambe nan a bisa nan e ga aki, wanda e kaba skol laga aki me fechi nan m'a keda kore stage ora m'a kaba, den kushina mes? den kushina, ora m'a kaba nan laga mi kedi nan nan tambe mes ora m'a keda traina nan anto mira Un mala mucha ta esaki mi no ta lubida nunka mas, ta Heineken, e cu e mi kende Amsterbrite, el a caya bibi nobo nobo, esaki a puntra mi pera mi trabou, p'esei mi ta bisa bo awor aki mi ta mi ta prefera di cuida, pasobra si bo ta haci ele na hende mes su trabou bo a pera bo trabou. Ke a pasabo si no si mag sa? Bido e kaba e kaya grandi ku boso di braai kompleto un nos a kohe nos a bring e den freezer anto mira riba trabou nos ta bai sleip den e freezer den friwei nos ta para si friu friu wata wata wata tin tin bebe ku e hopi lie paso si no si bo no bebe lie ta bira friu den botri ke mente ta hopi lie bo tin ku bebe ku e pa bo sali bek frigid den ke botri skondi pa bo bai pa bo tira e afo Bo go momento ya ta net tabata mi mala suelte ku ami ta bebe net de laster bòter wan mi ta traha kaña kaba ke bendi mi ta sinti e vibe di kayente ku friu ku ora mi wea ku mi sali fi kayente bini den friu pa mi dal e shòt mi ta sinti ku hey sla na algun momento ya e manera a bin pa den e shèf a bin mira mi ey obispo asikon mira mi ku mi ta bebiendo e nan a kita mi fi trabou e nan a pèrdè mi trabou e nan a. Cuminsa traha otro caminda gewoon mi no bay traha den cushina e dia mi traha mi bay traha na mangusa mi keda traha na mangusa yena reki mi keda yena reki bastain shete aña largo di mangusa enanan mi ta corda cu maya mi cu accidente di auto. Si Miami con accidente di auto despues mi a sigui despues di dies mango sama Miami mi ta bay Baskin Robbins so Baskin Robbins tabata un trabajo un tiki mas rusto enton mango sa di mes ma cuminsa si hisa coco nan ki Miami ta bay Baskin Robbins di Baskin Robbins mi a keda tra tra tra tra tra tra enanan arco al atrobe Nos tabata ami anto mi tabata bebe come ice cream u sa to mi no tabata cuida mi curpa mi come manera anto esey tabata cordami cu semper mi ta bisa cu era esey mi tin miedo di dje tin ora foral cu mi ta cansa asina ki mi ta evita pesey mi a bisa no awe no mi ta yara col mi a bebe riba un dia cu mi keda come ice cream henter dia

Mi ta begi mi ta tin mi cup den mi man e caracol atrobe e cup den man bo sa nan ta mi tiene ta mire cu nan. Bo ta den tur e fiesta nan? Tur fiesta di gas mi tabata den dje ke men tur fiesta anto e temporada dikon mi ta bai fiesta also mi ta un gai mi ta mi ta gusta bisti mi manera mi ta gusta kason kortiku mi tabata bisti hopi bandou e temporada ei bo kompende mi ta gusta bisti mi manera anto na fasad nunka bo por a drenta asina anto semper nan a yega a saka hopi di nos afo pa sea pa un sapatu of pa kiko bo por a drenta fasad facil anto Hendenan di Gio tabata otro for di hendenan di Guess tambe, temporada di. Esnan di Guess ta bai manera chi bisti, ta kuma mas camisa, zapato oko, net of ta contrali. Esnan di Guess tabata gewoon rof, ke me nos tabata nos. Esnan di Gio bo ta drenta na tribu riba beach alto ku kiko ke bo sa ta tur hende riba bo tur hende riba level, lami bisa bo asina. Tur hende riba nan level, nos ta riba level rustigo gewoon. E level di gewoon bo por sali bin mane bo ta. Casi un cortico, bo clase ki bo hopi clase nos tabata bisti anto esa ya tabata ami, mi ta bisti hopi clase tur fin luna mi ta con bon clase anto ya e conai tabata echt hesey hopi effect riba ami cu ya mi tin keda traha duro anto di e trabou di Basket Robbins mi a bin bira malu cu alcohol ma ya mi den dos siman drumi na Dos siman? Damn. So m'a kore ta come ice cream anto m'a dal alcohol dal alcohol despues mi tabata bebe nos tabata bebe black black riba trabao black riba trabao di ocho ora largo anto ora mi caba mi ta cumpra un bottle whiskey atrobe na chines cu ta tin pafo di exclusive enanan nos tabata bebe full loud pafo prome despues nos ta drenta cu nos drenta tambe nos ke las un bottle of nos ke cumpra un bottle temporada di nos drenta hopi uni Entonces toma riba ice cream su. si no anto ora mi a sali fiesta mi a sali bay dal un sopi pasobra bo no por come mas bo come mi a bay sali dal un sopi anto e sopi ta tin hopi pica den dje anto e lei riba ta minir Mi komo nebe, ma ya mi ku e parti pafó di mi nir ku la ya mi ku. Bo ta keda te te alcohol a irita bo nir? Si, te alcohol ke pika ku tu kop a pika ku tu kop. Ah, no, no, no. Ta pika, ta pika. Bo ta bisa mi falta di bebe riba sopi si. Ruman ta niun remedi nan no na mi nada mi no mester a bebe na hospital, eh. Nada, nada mi no mester a bebe ta. Awa so, hopi dje goki. Con rust. Dje djai make ta bebe ta salba bo tambe. Siempre ta bisa bo sangre, so ta bebe bebe hopi awa. Awor, ki ora ki ora bo cuminsa drenta den den. Den cushina atrobe, ora ma sali for di hospital tabata despues dos siman ma mira cu mi tabata den vasta dins na basket robbis caba pero ya mi ta kere dor cu tabata lastu e lastu lastu dianan pa mi cu cay den e Anto m'a keda dos siman mi sa ta aki a bai robes roba a bin bek atrobe nan di ku mi no mi no mi nan no por tuma mi bek atrobe e nan mi di nan oke m'a keda trankil atrobe e nan m'a bai e kapsalon ku ta tin e luga di kapsalon dòner kebab tabata prika ku prifergat si nan hopi hende tambe konosemi dje nanan anto. Djenanan, m'ha kuminsá sinti ku mi mester tin mi mes lugá. Mi mester tin mi mes lugá pasobra mi tabata haña un balor ku ègt ku mi ta sinti ku mi no mester ta trahando pa hende mas. Seke bo tabata hañando balornan? Seke klientela mes? Klientenan tabata ègt balorá mi, ègt, ègt ke ta buska mi. Mi oc tuma un, mi ta kòrda mi a tuma un luna di vakansi, bai afó, bai Aruba, bin bèk. Anto mi ta kòrda kon mi telefòn tabata red hot. Hende tabata yama mi, hende ta puntra pa mi, bisa mi, no Ruman, ta bo mes wak, no Ruman, wak si ta bo mes wak, ta bo mes mester ta aden anto ya, mi nan a sinti ku mi mi mi por, ora mi a bin bek atrobe mi a bisa gai ku mi ta kere mi por bai mi ta bai para riba mi kurpa pa mi por wak kiko mi por hasi pa mi mes paso. Enton kon bo a starte ku e? Sí kon bo a hasi prepara pa e ku e? Mes ora. Mes ora. Mane ma bin fe Aruba, e sen kuma bin fe Aruba e kuma kume kuma a sobra di vakansi kuma bai afo e sen e mes ora ma bira sidam bai sateks kumpra do koho ku mita tin mester di grel ku kiko ku koy batata pasobra a ma buton grel Anto den e grel ku mabuti ei m'a abri e lugá mesora. Esei tabata un surprise pa tur hende. Esei tabata un surprise pa kas, surprise pa tur hende. Entonces esei tabata ègt en grandi. Ki m'a abri? E trùk? Un lugá di kapsalòn. Un lugá di bende el mesun ku mi tabata hasi aya mannan pero m'a bin hasi el e boi palu, e gowon na kas. So e na ègt. El a kuminsá boi palu na kas. Boy un palo boy nos dak gowon asi ne ki si asi ne gowon ma buta un grel e grel pasobra mi semper mi buta mi grelnan mi ta den seguro un shete shen pa ocho shen den ai anto mi ta ta shete shen ocho shen hende pa dia den un dia un diadomingo. Un dia, un diadomingo pasó, ta kore mi ta kore wak, bo mester tin energia, bo mester tin gana, bo mester tin amor, bo mester hinka pashon den mokonnan, anto sea ke tu bai keda humilde ku hende, anto ami mi ta binti bin duna bekar chi, bo ta mira riba dje prijs, mi ta bisa bo e dia ku mi ta pasa kobra, Pero mi no ta basa cobra e dia ey. Mi ta bel bo dos dia prome djis puntra bo cu mi por pasa e dia ey. Cu sigur ke tu bay e cos a keda ke mi miti cu ke ta tene bo den e connecting. Wara, dus bo ta pasa e seke hendenan drop e cuminda? No, no, e carchi. E carchi. Okay. Karchi, tabata karchi grel. Te siente por hada sina ma kuminsá karchi grel. Mi a traha tantu karchi grel, Aha. ku e preis di bo djega, te siente tabata djesinku florin pa karchi. eh. Temporada di tabata, anto bo buta hopi grel, tur sort di grel tabatin, San Nicolas special, tabatin Ki, kiko, ki, tur ki ta ene. San Nicolas special? Tabata Splica mi yabu ku, koe tabata no. yabu ku tur e mangel langu ku nan ke mucha nan ta e mangel. Tabata yabu ku am, am, back to school special, tabata yabu ku skref, e kseja dal duru mes. Skref, pen, Gum, Kiko kimenka dun ku minda ta haña su skref? Pèn, Gum, Kiko ki kimen e konai tabata ègt ala hopi atenshon. Anto e ta lasta kuma buta tabata back to school special pa kolmo el a bira hit. Anto de ora m'a kaba ei kimen ora bo bin tuma bo kuminda bo ta bin tuma bo kuminda ku bo a paga kaba eh si ei ta pagá kaba. Anto bo ta mira un kushina i bananan. Ku hende pará den dje ku rei, den e rei ku bat ku ku kuminda den man tambe, e. Pasobra nan tin kuminda tu maki bandanan, pero mi sa mi hòmber, Yaveh, bo por a bisa mi ku tin batata tambe ku keshi bandanan. But esei, si mi ta trahisa di dje, nan en bes di a lo un batata ku keshi no, mi a kumins'é na ocho, mi a kumins'é na shete, kumins'é na un preis kuminente ku hende por dal un chikitu, ho, hond'é ta yo'i batatanan? chikitunan ei. Anto esei e buto hendenan bin purba, ku ora nan a bai kome na kas, kome e grel, lo dal lei esei tambe. Telefòn a kuminsá a ringba ya, ruman, wikènt bo tin bo tin e patata ku kechi tò? Si, sigur no. Es ora. I nan bo a kuminsá buta mi bòrchinan den kaya. Bo sa ki mi ta haña Grady Spanks mati ku el a bin ku asina tantu kreatividat den bendementu ku wou paso regelmatig bo ta tende riba kai manera amo mi no por bende kos aki paso prijs e ta muchu karu sea ta un sate ku batata kiko kiko pero uiteindelijk abo a bisa no wega di back to school package tin kiko kiko ku tur hende a tor kupra seka bo.

Un auto tambe cu con eso mi ta cami ta den mundo di race ke Dubai ami ta un guy mi tin hopi armor pa race ke Dubai entonces ya mi ta drechando un kop pa fifa lasti entonces no a keda cla ta maba ewa ke lasti aki pasobra no ya nos tin un par di dia mas na Kòrsou aki pasobra nos ta bayena for atrobe bin bek aki ke me di mi ta tin bay wak su drechi pa mi wak con lewe nan ta para pa mi por buta tucu nan tiki riba Puerto Blanco atrobe. Auto brommer? No auto mi ta gusta auto mas tanto a e brommer ta echt pa modela kesena paso ora mi bay pusu pari ranke mi no ta sinti e curason ke guy ne tin mi tin pa dentro se se se se e guy ne si tin hopi curason kiba ta hasi ke auto a mi ta drift mi ta drift sali arabia drift mi ta drift bay kiba arabia drift no e video nan ku ta tin antes riba riba arabia bo ta primi kon riba youtube bo wak arabia drift bo ta mira nan si e ku e video nan ku ta tin antes riba telefon ora ta tin Con llama cu infrared. Ora bota pasa cu via via infrared. No, ese sí Promé mi cu promé cu conoce. BlackBerry cu cu tin bota tin telefono cu cu cu- temporada com para comprar. Mi sa que ta infrared, sí. No, pero ame tu sabe si nan di Arabia walkie, bo tin walkie Ah, video, walkie. na video Ah, nan ok, dje ok. walkie. Ku nan ta riba velocidad, nan ke sinti neki un shen na i nan ta yisi rem, e òf tin di nan no ta yisi rem mes. Nan ta djis asa sinti neki auto, a le djaki, auto ta kuminsa kai den un skual. Bo tin ku ten'é. Bo mester tene. Ora bo tene, bo ta shofer. Ta cosa Spain sa dale. Bo stuur wil ta grandi si esa. No, paso mi ta hopi komi ta si idee. Stuur wil di beurt, ta beurt bo ta korendo. Ta hopi komi ta si idee. Mas sali bo ta bira riba bo riba velocidad di bo ta bini. Bo ta bo ta ya. Bo ta espreso bo tin un prime video pa bo mira kinan ta keda si tin. Kiau ta bo tin Spain? Kinan no ta bai bon mes. Kiau ta bo tin? Parankamentu ke sena un stalet mi tin ora aki hoor. Stalet. Stalet hoor ke mi ta baha un motor yaris den dje hoor. Sende. Tambe ke ta kla pa colmo toko na hinka den en we puntias toko. Ya e ta tuma un tiki tempo si ama kere ta ko facil pero ya tin ora bo mes tin ku bai pa bo mira bo komo ne'e mi anto ora bo a bai pa mi mira mira ku ya e tuma un tiki trabou men di e loke mi a bisa pa taita al dia mi bai taita al dia la bin mi ta kere mas trankil mas mihó. Awo opinion ta bek na e parti di kushina. Um, sea, ba, ben, ba comienza a vender bij kas, na, sorry, bij palo, Sí. package, kiko, kiko, con, con, con ese a sigui develop. Ese ya sigui hopi bon, pasobra di e parti como bisa bo como pone den banda di cocina ei, ende nan reacciona hopi bon riba dje. Bobo bisa cu ami ta esun cu tabata e proca ban propaganda e batata cu keshi mes, pasobra despues mi a bira ècht, mi bira, mi mes a bira emociona ki cos. Mi tabata traha asina tanto, mi ta entra asina tanto entrada. cu mi por a bay radio anto mi ta tin borchi bu ta aybao nan mi ta ta bay radio gewoon eh gewoon bo sa loco bo sa ora ora ora cu e drenta nos ta gewoon bo mester ta gewoon bo mes bo mester bo mester laga bay los kita miedu cana bay ne lugar gewoon mi ta acorda mi ta tin DJ Renzo Di Susegana pasa atrobe e gayanan ki ta yuda mi hopi bon, DJ Renzo, ku ora mi yega ei na nan mi a bis'e ku ya mi tin esaki pa bin kune dilanti. Mi sa mi ruman ken ta bisa yuda bo anto semper ku mi bin ku mi mama dilanti mi ta mira ku mi tabata dun'e un bon un bon energia ke ta bisa mi yawe no ruman mi ta gosau paso ke tur bai bo ta ke ta bisa mi mama ku kiko kua ba komprendenan to e tabata duna mi e akte energia tur dia paso Kada be kada merdia tin dia ku mi no ta ni bai radio he pero merdia mi sa ku e home kita papia di mi na radio kaminda mi no por ta trasera mas mi no por a sera e luga mas. Tambe ta kore riba un burito p'e kiko ta? Kuminda mes temporada ta kuminda mi no ta burito a kuminsa na kural ta bak si ta bata despues ku mi ta bendiendo kuminda kaba mi tin dos tres aña ta bendiendo kuminda. Ker ta ma ke semper ta net kontrali. No. Oke oke oke siga siga kontami siga kontami. Si ta e kuminda Pasobra e cuminda mas sali cuni di Donder Kebab, mi no a bisa bo to, mas e cuminda mi ta ta bende na Donder Kebab prome, pero di Donder Kebab e nannan mas sali pa mi bin mi mes riba mi mes, pero mi ta timi bende men di grel caba semper, pero e menu si mi di no mi por bay usa ele pa ami awor aki pasobra ya mi a duna un amor semper e nannan, anto mi ta kere e amor ey mi tambe por usa e pa mi mes awor aki, anto mi a usa esey pasobra ya mi sa tur cos anto Mi a keda wanta esey pa mi mes, anto ya, ma bay dilanti cu ne, anto mi ta sinti mi mes gradeci di esey wak. Cu cuminsa bay Corral Tabak gewoon cu. Sigur, sigur. Dicon a tabata bende, a tabata bende cuminda nan? Dicon bo, dicon bo cuminsa bay Corral Tabak? Pasobra mi dja domingo tabata ta echt bay cuminsa down ora Corral Tabak a cuminsa hisa. Ende nan cu ta cuma cuminda seca ami, teinda la keda den asina, eh. Ende nan cu ta cuma cuminda seca ami ta ende nan cu ta echt un tiki di caya, keme nan ta echt Tu caminda, tu caminda cu tin cos cu tin drukte, tu caminda cu tin gio den bario, ta tin cural tabac, ta me mi mi no mi no por a keda cas, so mi ta sinti mi ben ta mi ta ta hasi compras dialuna, dor mi ta sinti cu ora mi bay hasi compras mi no ta sobra nada pa mi wara mas, so mi tabata warda semper pa mi por grow up e lugar Ey. Anto mi ta sinti cu mi no por wara nada mas. Anto tin bia bo tin cu tuma decision sin bo ke. E ta key un tiki duro pasobra bo por ta bo ta mata algo u otro, algo cu por ta tambe ta un entrada pero ya dor cu ta mi so mi no por haci tur dos. Mescu cu tin un rente bisa ruman dicon bay yega awor kinansa cami Jesus sor bo mester a yega. Si no por a yega Jesus sor seca tur rende. Pero ke bo ke bo ke bo ora bo bisa bo no ora bo bisa bo no por a warda Nada mas kiko bo kemei si warda warda kiko warda. Mi no kemeni pa na mi luga bo kemeni pa si pasko tin ora bo ta sinta bo ta mira ku orario ta bai gas ta kaba mane mane un ami asin aki mi ta kòrda mi ku nan ku ku smak merdí ya mi tomati semper mi ta kòrda mi ku nan ku smak mane mi bisao mi ta kai di feelings mi ta kòrda mi ku nan sigur ku nan ta bini mi no ta bai warda bo bini pa mi bai kore kòrda nan jun ori. Mi ta corta un benta mesora di dies cu minda tur merdia. Bo comprende mi? Anto ora e dies cu minda ey baha, mi mira cu ta dos cu minda ensalada pa dos cu minda mi tin, mi ta cora bay wak pa mi bolbe corta dies mas. Si tabata asi cu mi benta den cuminsamentu. Anto mi benta taba cuminsa bay hopi bon, anto deriba un djadomingo mi mira cu el a cuminsa slow. Anto e djadomingo ey mi a coge pa mi haciel un wega pa bay cural tabak, mi a bay traha. Un par di borito, m'a traha galiña plain, pork chop, sei ta di tur con m'a sali cu ne, di tur con m'a sali cu ne di, m'a bay Cural Tabak, m'a mira cu nan a bende vap, rrrp, Tur cos? tur cos, mes ora, rap, mes ora ke men di, so ya, e manera cu ami tin tambe, m'a sali echte hopi brutu, enton bisei mi ta bisa cu hopi hende semper, tin ora bo tin cu algu a hende su atencion, ta bo bin ketu, hende ta bay.